M'għandhomx għalxiex jibżgħu jersqu lejn il-Caritas għax il-Caritas huwa post fejn jilqa' n-nies bil-problemi huma x'inhuma, ma joqgħdux jagħżlu ġifieri jekk għandek problemi żgħar jew kbar, lesti għaċ-challenges ta' kulħadd, qed tifhem, qegħdin vera open. Jiena mill-esperjenza tiegħi personali dħalt b'ħafna toqra u ġew u qatt ma ġġudikawni. Kont bniedem li forsi tajthom daqsxejn xogħol u battikati, imma baqgħu jemmnu għax jemmnu li kull uman għandu t-talenti tiegħu u huma ħasra li jitlifhom fi triq tad-droga. M'għandux għal xiex wieħed ġifieri jħossu inqas minn ħaddieħor u jersaq u jersaq lejn il-Caritas aktar milli jersaq lejn in-nies li ma jħobbuhomx u li jtuhom dawn is-sustanzi biex jkissruhom. Huma jagħmlu l-ewwel pass tagħhom, li huwa l-itqal pass fil-verità, imma m'għandhomx għalxiex ma jkollhomx dak il-kuraġġ. Qed tifhem? Naħseb aħna nies li fil-verità biex nieħdu d-droga rridu ħafna kuraġġ għax irridu nagħmlu ħafna affarijiet biex niksbuha matul il-ġurnata. Jiġifieri din hija xi ħaġa għall-aħjar u mhux għall-agħar jekk tersaq lejn il-Caritas. U wieħed jibda maż-żmien jirrealizza kemm vera u jkun għamel pass ta' raġel f'ħajtu u mhux għalih biss, imma anki għan-nies li vera jħobb u li vera huma jħobbuh, il-parents jew ħutu jew mara jew tfal u whatever, u nies li vera baqgħu hemmhekk għalih, qed tifhimni, u mhix nies li jilgħabu għal jħobbuk u mbagħad jkunu qegħdin jippruvaw jakkwistaww il-flus minn fuqok. u jittrattawk ta' persuna li ma jixraqlekx jkollok id-dinjità tiegħek. Jiena mill-esperjenza tiegħi fil-Caritas, biex inkun qed ngħid xi ħaġa fuqi, sibt ħafna għajnuna bħalma għedt, sibt ħafna sapport, baqgħu jemmnu fija, avolja kien hemm żmien fejn forsi jiena kont inħossli m'inietajjeb għal xejn imma, Baqgħu jħeġġuni, tawni l-motivazzjoni, qed tifhem. Anke fil-livell ta' edukazzjoni tiegħi ta' skola sibthom u għinuni ħafna. U f'kollox hu qast jaqaf is-semmi, qed tifhem, joħdulok ħsieb is-saħħa tiegħek. Jirranġawlek forsi, mhux forsi, jirranġawlek żgur anke jkollok xi problemi jien naf mat-tfal għax forsi tkun abbandunajthom minħabba l-vizzju, qed tifhem. U llum il-ġurnata jiena permezz tagħhom iħossni bniedem ġdid, bniedem fil-libertà tiegħi, bniedem li filgħodu x'ħin inqum mhux nisħet il-ġurnat imma jħossni tajjeb li nista' nibda l-ġurnata tiegħi b'kafè biss u mhux irrid jiġifieri niħħes ilja u dak l-istorb juġa' moħħok u ġenn u dwejjaq qed tifhem. Tawna ħafna l-Caritas, tawna ħafna lura. Tawni saħħti, llum il-ġurnata fostni jiġifieri b'saħħti li nista' nerġa' mmur għax-xogħol, qed tifhem, u mhux xi ħin kollu magħluq bejn erbat ikmamar u tiġi anti-social. Llum il-ġurnata jħossni li nista' mmur nitkellem ma' kulħadd.